Comu ci purtava a mia nni cummenta. Appoi giustu giustu duocu. Chissu ri Parma è nu cummento ch'e moniche mancu u nasu ponu affacciare. Duocu pi sintutu rire c'è a rota. S'ammatti ch'e moniche nna trasero puramenti a nna nesciri cocche cosa, a miettinu nna rota. Firrianu a rota e passinu i cosi. Ma a diri ca coccarunu po' birriri e si monichi, o ma si no chi iddi puonu viriri a coccarunu, tu po' scurdari. Socchè di re, arripigliau sciaveriu, chissa a su priura ri Parma, ca veni a essiri a matri batista ro cummentu, a mia mi vinia fatta parenti. tant'è ca nui a sapìomu sèntiri a za Rechetta ri Parma, ca idda si chiamava Rechetta. Nun a chiamàumu supraiura o puramenti matri Batista. Sta za Rechetta, saluti chi mi cercà, ora è avi na ricina d'anni chi murìu. Murìu picchì era vecchia. E chissa, sta za Rechetta, matri Batista ri Parma, na vota mi cuntau un fattu. Mi cuntau ca quannu idda addiciriu ca vosi fari a Monica e trasciu ddue cu nu commentu ri Parma, dici ca ci attruvau ca tannu campava ancora a na Monica vecchia chi si chiamava Libboria, Libboria Sirinatu, e chissa, ssa Libboria Sirinatu, dici ca era mistrittisa. Era mistrittisa e puru idda a Salibori, a Sirinatu, avia trasutu nna ssu cummentu ri Parma quannu ancora era carusedda, carusa propriu, ca putia aviri cocchi dudici, tridici anni. Mi isciti na, rissi Rusariu. Vor diri ca stu fattu i havi cchiui ri cent'anni? Cchiui! arripigliau Sciaveriu. Picca picca havi raviri centucinquant'anni. E ci l'havi, rissi Rusariu, picchì a comu dici tu, tozza ricchetta è a vocchi di cianni chi moriu a jera vecchia. Quannu chista trasiu nna stu cummentu, era carusa a ci attruvare a dda mirsi tisa chi jera vecchia havi trasutu nno cummentu quann'era carusedda. Vuol diri ca dda mistritisa trasìu nna stu cummentu ri Parma nna lu Ottucientu? Sissignura! arripigghiau Sciaveri. Stu fattu chi mi cuntau a Mizza Arrichetta assuccidìu propriamenti nno milli uottucientu sessantaquattru. Iu u sacciu picchì chisti su cosi scritti. E comu ti stava riciennu, sta ziana mia, Sta ciarrichetta era a matri Batista ri stu cummentu. Na vota mi cuntau comu fui, comu nun fui, chi sta Liboria siri natu ri mistretta si fici Monica. Mu cuntau e mi fici a biri ri documenta. E mi ricia ca pi ssu fattu rissa auta. Chi ci fu ci fu un pruciessu. Un pruciessu ranni. Un pruciessu ca rurau tant'anni e mancu sacciu siddu arrivau a cunchiusioni. Comu stava riciennu, ssa Liboria ca poi si fici monica era mistrittisa e jia ri Sirinatu. E i tiempi. Chissi ri Sirinatu rici ch'eranu genti buoni, avianu armali e tirreni assai. So amari ssa carusa pensi chi ia ri pittimi. E puru chissi ri pittimi rici ca eranu genti buoni, picchì Comu si dici, jarra cu jarra intruzza cu i tui. Ora, sta Libboria, a comu mi cuntava Mizzarrichetta, quannu era carusedda dici ca era nniaulata. Era nniaulata ca 'na sira, mentri chi jera assittata assiemi cu i so suoru, cu so mamà e cu so papà vicinu o bracieri, Tutt' 'a nota ci scuppò nu forte rullo ri testa e sbinn. Comu sbinn, soa ma e soa pa si scantar. Certo, 'a carusedda a chigli era bona, a boa a dd'età, a durici anni. Basta, comu sbinn, soa ma e soa pa a spinciro. A mettiru nno liettu e con frenta a mettiru arristau. Arristau ddà comu na pezza e arsa. Ruoppu na tri na ruri sta carusedda arriviniu. Comu arriviniu dici ca cuminciau a ghirrari. Iu dici sugnu sugnu dannata, iu sugnu nniaulata, u bruttu biestia si pigghiau a mia, Luatimi tutti ssi piruocchi chi hairu in cuoddu, arrasati tutti ssi cosi niviri. Sta carusedda di cica viria piruocchi assai, viria tanti cosi niviri chi però non c'eranu. E girirava e s'arrimazzava di sta via e di dda via e sparlava cu na vuci chi però non era a sua. Stu discursu rici caruraa qualchi tririci jorna. Senza che mmierici e mmierici nun ci facienu nenti. Certi oti dici ca si mittia a cantari canzuni chi nun sapia, a ballari balli chi nun avia vistu mai, a battiri manu, a parlari striusu, a diri cosi ca succirianu a Roma, ca succirianu nna Francia, nna Merica. Era capaci ca s'assittava ô tularo e si mittia a tèsiri senza chi l'avia fattu mai. E sapia diri puru quantu fila si si rumpìanu ddu juornu. Certi voti, mmeci, dicìa ca avia statu ammitata in na certi palazzi cu dami e sciavalera chi sunavanu, ca ballàvanu. Na sira, so papà turnau ri 'ncampagna e la truau cchiù curiusa. Cchiù curiusa, ma sempri rebbuli comu nu filu r'ajina, giarna, china ri tarticuna, picchì idda stava stava e si mazzuliava Si lava pizzicuna nni virazza nni manu e s'arrimazzava 'n terra. Comu so' 'a palla ttruvau cchiù curiusa, manciaru tutti assiemi e stetturu a chiacchiriari tutti, patri, matri, figli. Quannu so' papà, so' amà arricanusciu ca s'avia fattu tardu, ficiru a curcari i carusi, giustamenti, Ficiru accurcari puru a idda a sta liboria. Idda pi na manu si accurcau, pi n'àddha manu però assarpau ru liettu e turnau a rridda vicinu u bracieri ca c'eranu ancora so amà e so apà. Cuomu avitti turnari sua macci dissi, Saluta a to apà, vasicci manu, ca tannu ci usavara accussì, e ti va curchi. Ma ciù dissi accussì lienamenti, Cu i buoni. Chissa misi si ciutau e ci arrispunniu, Chissa nun è mia apà. Chissu è unu chi canuscìa l'àutru juornu no pagliaru vicinu ô marchitu ri Piecura ru baruni Baratta. A chissu dici, u canuscìi ca vinni p'accattarisi Piecura ru baruni? A sèntiri sti palori so apa allucchìu. Juornu avanti ra veru ci avìa statu unu p'accattarisi Piecura ru baruni e chiddu A comu dicenu tutti, era unu chi parlava cu i riauli. Basta, so mamà e so papà si cunvinciru ca so figghia era cumannata a ddu bruttu biestia. Dici, Ni cunveni ca purtamu a falla benidiciri, o masinnò ca chiamamu a coccarunu chi ci po' cacciari ssu riaulu 'n cuorpu chi havi a picciridda. Giustu giustu, na diorna, dda carusedda s'aggravau, si muzzicava i labbra, i manu, i virazza, si pilava i capiddi, si dava pizzicuna, ddi carnuzzi di cicalavia tutti sfracillati e chini di tarticuna, e jera ittata n'addoliettu comu na pezza i arsa. So ma mischina priava ra matina sira e ccia e sui sui spirannu rammanzalla si cci mittia ri ncua du santuzzi ra matri mraculi ri santa rita cci sbrizziava l'acqua biniritta quannu cci sbrizziava l'acqua biniritta sta carusa mmistialia cchiossai ancora e so ma mischina si rispirava e ghirirava Cu siti reauli tinti chi maltrattati a me figlia, nisciti ri sta casa! E sintia vuci chi ci arrispunnianu, Iu sugnu Mariulu, iu sugnu Farauni, iu sugnu Pisperiu, iu sugnu Nardu.

Comu fici nesciri ne ampata, si iutaru nne soma e ci dissi, Te, pigghiati sta scupittata! E quannu sentì ammuntuari a Maronna, dici ca si mittì a ghirrari, a pistari i pieri e a sputari. Allura so zia, ca era puru ddà, chi fici? Mmeci chi dicia puru idda u rusariu, dici ca ci pruiu u crucifissu! E ci rissi ri vasallu. Idda inveci chi fici? Nveci ri vasallu, affirrau ddu crucifissu, u sbattiu n terra e u pistau cu i pieri e u fici addivintari n crivu cu acciù. Na sira, sozzu Ninu, u frati ri so amà, ca s'attruau ddà viriennu a rispirazioni ri dda carusedda, E vidennu la ridduta de dda sorti manera ci dissi a so suoru, O chiamati 'n parrinu o io nun ci miettu cchiù peri nna sta casa. Chiamati 'o monicu, a patri Giuvanni ca di sti cosi dici ca si nni 'ntenni. Basta si cunsigliaru e stu zzu santu partiu iddu propriu e jiu nno cummentu. Tannu a mistretta cci ru cummentu. Unni ora cci u carcuru, tannu cci ru cummentu e cci rinu i monici. Idda nastru mentri su prissuariu e cci facia, è inutili chi jiti a chiamari a Tappinedda, u supraiuri nun cci runu u pirmissu di veniri ccà. E beru fue. U supraiura nun ciu rettu u purmissu a patri Giovanni ri nesciri ru cummentu, ca rici ca era tardu. Lu nnumani, però, patri Giovanni e patri Michilancilu, ca iappiru u purmissu ru supraiuri nisciru ri no cummentu e ci iru dda. Chisti, patri Giovanni e patri Michilancilu, eri nu monici nna ssu cummentu ri San Franciscu, e ieranu muntu ati ca dici ca sapiunu fari certi scunciuri e sapiunu mannari ri auli. Da carusa su pirsuariu ca avevunu iutu a chiamari a chiddi, su pirsuariu dici ca si nchiuriu fora nu finistruni e si mittiu a ghirrari, No, iu nun trasu! Siti tutti traritura ca istu a chiamari a Tappineddu e a Bunifacio!

Senza che però idda s'abbruciava e irrita. A sira, pi stutari u lumi, dici ca scacciava omi e accurri u lumi cu irrita senza farisi nenti. Basta, p'accurzari u discursu sta carasidda dici ca avia addivintatu ca mancu si putia taliari ri com'era riddutta. Na sira, quannu finalmenti si stava addurmiscennu, dici ca ci cumpariu unu. tuttu pilusu, assimu cu n'auddu ru maravigli rilatu e chiddu cci dissi, Iu sugnu Nuofrio, iu sacciu chi cci voli pi libirari a tia. E senza dirici autru, avasau nna frunti e scumpariu. Comu chiddu scumparìu, assimu cu l'autri dui, dici ca ci cumparìu na monica, cu crucifissu nta na manu e na parma nna l'audda manu. Nnu piettu dda monica dici ca ci avìa stampatu a Maronna chi tinìa u Bamminu mmrazza e ntesta avìa na curuna di spini. Ci cumpariu ravanti e ci rissi, Iu mi chiamu Crucifissa, vi ricapittia u rimieddiu c'è. Ci fici vasari u bammini eddu scumpariu. Sta Crucifissa, sta Monica cci cumpariu, cu era? Era A vinirabili chi c'è nno cummentu ri Parma? Ah, pi chissu m'addumannavi ru cummentu ri Parma, rissi Rusario. Ssa vinirabili ru cummentu ri Parma, ripigliau Sciaverio, era monica chi si chiamava Maria Crucifissa e jera ri genti nobuli. Era nentremenu figghia ru baruni Giulio Tomasi, chiddu stissu chi mpricignau stu cummentu ri Parma. Na figghia ri chissu, ru baruni ri Parma, ruoppu trasiu nna stu cummentu c'avia mpricignatu iddu, so papà si fici monica e si fici chiamari Maria Crucifissa. Quannu duoppu no milleseicentunovantanove sta Maria Crucifissa murìu, i monichi s'atìnniru dduocu nna ssa stissa chiesa ru cummentu e jeri ca ri sutta cci buricata idda propriu e di supra cci l'artaru suu, picchì cunsisti ca ssa monica, ssa Maria Crucifissa, è viniràbbuli. E venerabuli e pi stu fattu ristò a Libori assirinatu ri mistretta, ca ru oppostetti bonu a si fici monica a duocu, i monichi vuliunu ca divintava biatu e ci fu u prucissu. Ora stu prucissu comu finiu comu nun finiu iu nun u sacciu, sacciu però ca tutti sti cosi chi mi cuntava mizia Enrichetta sunu veri e sunu scritti. Mìstica! rissi Rusariu. Chissi su' cosi ca fannu arrizzari i carni. Ora turnamu ô riscursu ri dda carusedda ri dda Lebori a Sirinatu, rissi Sciaveriu. Comu cci cumpariu dda Monica, dda Maria Crucifissa ri Parma, sta carusedda sclàssica si pigghiau r'animu. Dda Monica dici ca a tuccau e comu a tuccau tutti ddi

U jornu unu ri maju pi San Filippu a jiri a Daruni a pui ri Daruni a veniri nni mia a Parma no cummentu ri Parma e a veniri a truari a mia. Viri ca u bruttu biestia s'appresenta ancora ma tu non ta scantari cchiue abbasta chi fai socchi ti rissi io. Giustu giustu na siorna era Pasqua. E ssi annu ca era Pasqua e dda carusedda a dda carusedda ci vinni Casuli a fari u prucettu pasquali. Comu facimu, ci rissi so amà, iu mi scantu siddu mentri chi fai u prucettu pasquali t'assucceri arrieri t'assamu arrieri u bruttu biestia. Statti cueta comu ora gioia mia, roppu tu fazzu fari u prucettu. No! Ci arrispunniu dda carusedda, Iu prucittu mi l'ha fari ora, picchì a venerabbili Maria Crucifissa mi dissi ca nun m'ha succeri nenti. Comu ri fattu ca tutti dui, matri e figghia, si rafficiru a cumunioni e nun ha succiriu nenti. Appena però turnaru intra i brutti biesti la samaru a riri. Sò ma mischina nun sapia cchiù a quali santu vutarisi, vidìa dda figlia marturiata ri dda sorti manera, china ri tarticuna, chi si muzzicava i manu, chi si sciava a facci, chi si pilava i capiddi, chi si mazzuliava. Basta, a matri addicirìu ca cci prucurau l'abbitinu ri San Franciscu i Paula, E ci 'u fici mettiri. Cu omu dda carusa si mittiu dda bitinu. I cifiri l'assamari chiossai ancora. E chidda s'arrimazzava di sta via e di dda via e girirava e si strazzava dda bitinu. So amà giustamenti ci disi, Picchì ti strazzasti la bitinu di San Franciscu 'i Paula? No, mamà, ci rispunniu idda, nun fui iu c'u strazzai, furu chiddi. Chiddi chi mi marturianu! Appena finiu di ridiri d'accussì cci cumpari a Vinarabuli. Cci cumpariu ddà monaca e cci dissi, Veru è, e quantu ti nni mietti miettiri ss'abbitini, nauddhu tantu ti nni strazzanu. A sira, quannu si arricampau so apa, so ama ci cuntau tuttu ca caminu e. U patri si jutau rinni so figghia e ci dissi, Tu, figghia mia, a chiamari sempri a Vinirabili, tu ci a dari aurienzi a idda, e quannu a viri, prela quantu ti libra ti rissi brutti biestia. Iu avìu, ci arrispunnì 'a figghia, e idda mi parla, e anzi mi dissi ca pi essiri libirata m'hatu a purtari prima a Daruna, p'u juornu di San Filippu, e duoppu a Parma unni cc'è idda propriu, 'a Vinirabuli. Lu nnumani, ca era Pasqua. A Monica si ci appresenta arrieri e ci dissi, Viri ca stasira torna arrieri chiddu chi t'ha ssamau a prima vota. Però mali nun ti nni fa. Sulu chi fa ca t'amminazza. Comu ri fattu, dda sira stissu, roppu ca avia scuratu, aggirinu tutti assittati ddà, patri, matri, suoru, zii, ca era Pasqua, a tutta na ota ri cicariciancu ri dda carusedda cumparìu na jampata. Na jampata chi nescìa propriamenti ri sutta a seggia unni era assittata idda. Tutti quant'eranu si scantaru. Sua mah s'arpau ca si cridìa ca dda jampata ci pigghiava a vesti a dda carusedda. Ma però dda jampata scumpaìu. Senza chidda picciridda s'avia abbruciatu né picca né assai. Ruoppu ri stu fattu, dda carusedda si sintiu compretamenti libbera. Si sintiu libbera e butannusi ri nna tutti chiddi ci rissi, Nun u viriti ca San Ciseppi, a Maronna, Santu Nuofriu, a Venerabbili Maria Crucifissa stannu mannannu a tutti ssi brutti biesti A cuorpa ri vastuna ru finestrunu Appinninu. Ma u finestrunu è chiusu, ci dissi Soma. No! Io i viju cu l'uocchi mii ca si zirrupunu ru finestrunu Appinninu, mannatu a cuorpa ri vastuna. Tutti i santi prutituri e Maria Crucifissa i stannu mannannu! Comu puozzu io sdisubriarimu cu a Vinirabuli? Comu a puozzu arringrazziari? E accuminciau a chianciri, e chiancennu s'abbrazzava a so mamà e ci facia, Mamà, iu vulissi chianciri sempri, e vulissi cunsararimi a Venerabuli pi sempri. Duocu tutti i parienti, e puru u monacu patri Giuvanni, ca puru iddu era prisenti, e jirinu tutti ddà, accuminciaru a diri u rusariu, a cantari a litania, pi ringraziari u Signuri ri ddu miraculu, C'avìanu vistu cu 'i propri uocchi. U vintuottu d'aprile, sannu ca ci l'avìanu purmittutu e cuncistìa ca era arrivutu, partiru pi Darunu, ca prima di maju era San Filippu. Duocu a Darunu, u jornu di San Filippu ci fannu na festa ranna. Na festa chi dura tri jorna e sunu assai chiddi chi ci vanu, fra la quali ci su chiddi chi ci vanu pirchì ci anu vutu, ci su chiddi chi ci vanu p'addumannari ci na razzi a San Filippu. Basta, partiru e c'erunu idda, so amà, so apà, i so zii, I so cucine, tutte a cavadda 'i mule, cu robbe, cu cuperte, cu pane, cu 'mpanaggiu, partiru cu 'a spisa picchì ra pure ddà e di ddà avìanu a jiri a Parma, no cummentu ri Parma, unni cc'è 'a tomba cu l'artaru ri chissa ra Viniràbbuli chi jira Monica propriamenti nna ssu cummentu. U secunnu juornu chi gira e chi jiri nu mmiaggiu, cuncisti ca era u vintinovi d'aprile, comu fui, comu nun fui, a mula ri dda carusedda dici ca s'appagnau e arrampau. Siannu ca mula arrampau, idda sbirsau pi nnarriri, sbirsau pi nnarriri, E ji a finiu cu a testa propriamenti sopra a cura ra mula. So a mami cchita si scantau, Figghia mia, muristi! E tutti avinu assarpatu. Mmeci, sapiddu comu fui, dda carusedda s'arritruvau a riri a cavaddu comu si nun avissi assuccidutu nenti. A Monica, rice, fui chi mi spinciu nna l'aria e mi mitti arrira a cavaddu. A vinirabuli fui. Basta comu osi Diu, arrivaru a Daruni. Arrivaru a Daruni, arringraziaru a San Filippu, stetturu nna bona minza jurnata ca cci era festa e lu nnumani partiru pi Parma. Ri Daruni a Parma, ca tu sai megghji mia cci nn'è strata. Oh, a mia l'ha diri! Io ssi strati canusciu una pi una. E sparti ca su strati tinti nun s'arriva mai, rissi Rusario. Socchè de re a ripigliau sciaviru, re Daruni a Carrapipi, re Carrapipi a Cartanisetta, sempri a di campagna i campagna. Quannu aggicaru primuliddu re Cartanisetta, dici ca c'era na frana. C'era na frana e a trazzera passava propramente supra dda frana. Ora a frana c'era, ca si viria, ma ddu vattalu paria sciuttu, tant'è ca Un cucinu d'idda, ca era davanti cu 'a so mula, dici ca passau e non ci succiriu nenti. Quannu però va pi passari dda carusedda, a tutta 'na vota 'a mula sciunniau 'nu vattalu e cariu. Comu 'a mula cariu, sta carusedda sbirsau di latu e arristau cu pedi Cu Piruzzu 'nsirragliatu sutta 'a mula. Duocu assarparu tutti, patri, zii e cucini, assarparu tutti pi spinciri 'a mula e libirari a chidda. Vanu pi birri e dda carusidda avia 'n peri niuru comu 'a pici e bunchiatu quantu 'n pani. N'adduperi diumini nni scanza e salutu chi mi cercà, dici ca ci virini i siesti precisu ru fierru ra mula. Soamà criatura sa mittia un brazzu, ci luau a quasetta, ci lavau u piruzzu, ma certu u ruluri era ranni. Da picciridda già ncia ru forti ruluri. Si jutau soapà e ci dissi, Non s'ha fattu abbiriri cchiù e amori ca a monica Maria Crucifissa. Mancu finìu di riri ca dda picciridda si carmau. Si carmau pirchì dici ca si ci avvicinau idda avi na ràbbila cu nu mpignatidduzzu a manu e ci sparmava socchè supra ddu peri. Idda avirìa, però di laddu nun avirìa nuddu. Ri cuorpu ddu peri a chi jera marturiatu ri dda sorti manera a chi turnau comu si n'avissi assuccidutu nenti. Tutti chiddi arristaru alluccuti. Era propriu na cosa tuccata e maniata chi avia statu nnu mraculu. Basta, si mittiru arriera a cavaddu e partiru. Partiru e comu osi Diu lu nnumari arrivaru a Parma. Comu arrivaru a Parma, traciru nu cummentu, ci cuntaru u fattu tuttu cataminu a matri Batista, a matri Batista ru cummentu, e s'addinucchiaru tutti, patri, matri, ziani, cucini. S'addinucciaru tutti davanti a la tomba ra Vinirabili pi prialla e pi ringrazialla. Da picciridda davanti a dd'artari ricicapariha cuomu na santa. Era carma, bedda, cuntenti. Io, dici, vogghiu arristari ccà. Ccà io cci staiu bona, io ccà sugnu filici. E s'arristau ddà. S'arristau ddà e si fici monica. A mistretta nun cci turnau cchiù né picca né assai. Finìu, finìu. Ora attùppiti l'auricchia. L'àudda autazza m'arricampava a ru callivaniu ca mi nni stava jinnu nna Società. Quannu agghicai propriamenti a San Franciscu, Vinni nu scarricuni d'acqua e iu nun sapia cchiù si jiri nn'avanti o jiri nn'arrieri. Comu vinni ddu scarricuni d'acqua, paracqua nun nn'avia, nun avia nenti. Franca mi vinni e mi nfilai nna chiesa i San Franciscu. Trasii nna chiesa e siannu ca nun scampava, o s'acchianari nn'o matruneu. L'hai presente ca 'ncapu ru ru dammusu chi c'è a prima trasuta dduocu a San Francisco c'è u matruneu. Osi acchianare no patruneu e vitti ca mienzu a tutti dde cosi, ddi quattri viecchi, ddi crucifissi arrutti, ddi cosi ri chiesa mienzu camuluti, c'è nu quatru ri chissa. Si, c'è propriamenti nun quatru ri ssa Maria Crucifissa, ra Venerabili ri Parma, ora mu o riri cu ciù purtau. Pi bbeira fa rusariu, cu ciù purtau, picchì ssa Monica, ssa Maria Crucifissa, ca nun è chi canusciuta.

Parma nun è che carri pigliau sciaverio, Parma è dda banna ra Sicilia. E ntanto a San Francisco scessu quatru e nuddu sapi cu ciu purtau. Iu stissu, ca sacciu tuttu Cataminu, quannu u vitti allucchie. Cu ciu purtau?